Wel, helo, a chroeso i'r fideos yma yn sy'n eich cyflwyno chi uh, i waith yr Adran Hanes a Hanes Cymru uh, ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rwan yn enw fi ydy Rhun Emlyn, dwi'n un o ddarlithwyr uh, yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. A beth dyn ni eisiau gwneud yn y fideos yma ydy jyst uh, helpu chi ddeall um, sy'n fath o ddysgu, sy'n fath o wyrgylch sydd neu gael yn yy wrth i chi astudio hanes yy ym Mhrifysgol Aberystwyth. Uh, mi fydden ni'n eglur sôn am y cynlluniau gradd, sôn ynglyn â'r modiwlau sydd ar gael i chi uh, mewn fideo arall. Uh, mi fydden ni'n mynd ati sôn am y cyfleoedd ehangach sydd na i chi a'r holl adnoddau sydd ar gael i chi pan ydych chi'n astudio hanes a hanes Cymru yn Aberystwyth. Yy ond yn gynta' yym yn y cyflwyniad yma yy be' dwi isio neud ydi canolbwyntio ar y dysgu sydd yna yn yr adran, dyna'r peth cynta' i chi feddwl amdano fo pan 'dach chi'n gwneud dewis yy am brifysgol wrth gwrs ma'n bwysig eich bo' chi'n meddwl am yr hyn sy'n cael ei ddysgu i chi yym pan ydych chi yy yn y brifysgol. A mae dysgu'n rhywbeth da ni'n sicr yn cymryd uh, o ddifri uh, yn Aberystwyth. Mae gennym ni uh, draddodiad hir o ddysgu hanes efo'r arbenigwyr uh, mewn uh, pynciau gwahanol o fewn hanes wedi bod yn dysgu uh, gyda ni yn Aberystwyth. Uh, a mae'r oherwydd hynny, da ni yn, mae gennym ni ddysgu rhagorol yn yr adran. Yym dim ni sy'n dweud hynny, mae'r... os edrychwch chi ar y gwobrau yy 'dyn ni wedi'u hennill, yy ma' hy- ma' nhw'n dangos hynny yn glir i chi. Yym 'dyn ni wedi cael nifer o wobrau gan y canllaw prifysgolion da, er enghraifft, fel Prifysgol Aberystwyth. Yym ac os edrychwch chi ar yym ar ganlyniadau'r Olwg Cenedlaethol Myfyrwyr, neu'r NSS, y National Student Survey, yn dangos pa mor uchel um, rydyn ni'n wneud yn, yn fanna. So dwch chi ar Aberystwyth uh, yn ail uh, yn y Deyrnas Unedig a'r cynta uh, yng Nghymru uh, yn uwchna lle fydd yn Lloegr. Felly mae'r er ansawdd rhagorol uh, sydd o fewn y dysgu i'w gael yn Aberystwyth. Um, un o'r pethau i bwysleisio pan dyn ni'n meddwl am y dysgu sy'n ar gael yn Aberystwyth ydy eich bod chi'n cael eich dysgu gan yr arbenigwyr um, a gallwch chi ddim cymryd hynny'n ganiataol uh, ym mhob prifysgol. Ond yn sicr o fewn astudio hanes yn Aberystwyth, uh, y pobl fydd yn eich dysgu chi ydy'r pobl sydd yn gwneud ymchwil i mewn i'r meysydd y maen nhw'n eu dysgu, sydd yn arbenigwyr sydd yn darganfod a datblygu'r syniadau newydd yn y meysydd y byddwch chi yn dysgu amdanyn nhw, y pobl sy'n sgwennu'r llyfrau yn y meysydd yna. Felly, da chi'n gwybod bod beth sy'n cael ei ddysgu i chi yn cael ei ddysgu gan y bobl sydd yn arbenigwyr yn y maes yna. Ond hefyd, da ni'n teimlo ei bod yn bwysig bod ni yn gwrando, bod ni'n gwrando ar uh, barn y myfyrwyr ac felly ym mhob modiwl, da ni'n casglu uh, barn, casglu adborth y myfyrwyr ar y dysgu hefyd i wneud yn siŵr bod ni yn dysgu uh, mewn ffordd sydd uh, yn, yn eich helpu chi, sy'n ei datblygu chi i fod yn haneswyr gwell eich hunan. Ac felly mae yna yn sicr mewn adran fel ein adran ni, uh, mae yna ma na gymuned dda o staff a myfyrwyr. Da chi, fel mi fyddwch chi, os da chi'n dod i Aberystwyth fel myfyrwyr, yn rhan o'r gymuned ddysgu sydd yn bodoli yna. Sôn am gymuned uh, dysgu, uh, yn sicr un o'r pethau arbennig am Aberystwyth ydy'r gallu astudio yn Gymraeg. Mae yna gymuned dda yn bodoli i fewn yr adran yn gyffredinol, ond yn arbennig o ran dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna gymuned arbennig o fyfyrwyr uh, a staff cyfrwng Cymraeg hefyd. Ac yn sicr ran yr adnoddau yr un dyn ni'n gynnig, um, Aberystwyth di'r lle arbennig i astudio hanes drwy gyfrwng y Gymraeg. O ran yr adran, um, mae gennym ni nifer y lot o staff, mae gennym ni chwech aelod o staff yn Aberystwyth sydd yn dysgu hanes uh, trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennym ni aelod staff o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol uh, sydd ar ben hynny hefyd yn cyfrannu tuag at y dysgu. Um, ac o fewn yr, yr chwech yma sy'n dysgu, o fewn yr adran, um, mae yna uh, amrywiaeth mawr yn beth ydyn ni yn ei ddysgu. Uh, rydw i, er enghraifft, yn dysgu hanes yr oesoedd canol, um, hanes rhwng flwyddyn 1000 a flwyddyn 1500 drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae gennym ni haneswyr sydd yn dysgu ar gyfnodau gwahanol, cyfnod yn cynnar oes y Tuduriaid ac yn y blaen, hyd at yr ugeinfed ganrif. Ond hefyd amrywiaeth daearyddol, hanes Cymru, hanes Ewrop, hanes America ac yn y blaen yn cael ei dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Un peth sydd yn helpu hefyd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ydy'r hyblygrwydd o ran eich gallu gyflwyno gwaith yn Gymraeg. Hyd yn oed os nad ydych chi ar bo chi eisiau dewis modiwl sydd ddim yn cael ei gynnig yn Gymraeg, mae dal y cyfle i chi gyflwyno'ch gwaith i gyd yn Gymraeg ar y modiwl yna. Felly hyblygrwydd o ran dewis iaith modiwlau ac o ran cyflwyno gwaith mewn ieithoedd, mewn Gymraeg neu yn Saesneg. E, mae gennym ni ysgoloriaethau, mae werth i chi edrych ar ysgoloriaethau hynna, a da ni'n gymwys am nifer o ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd. Ac wrth gwrs, sôn am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae 'na nifer o adnoddau arbennig ar gael i astudio rŵan trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dyna'r adran. Uh, ond beth am y brifysgol? Wrth gwrs, mae 'na gymuned dda iawn o fyfyrwyr Cymraeg um, uh, sydd yn, uh, yn byw ac yn gweithio yn Aberystwyth. Mae IMCA, yr Undeb Myfyrwyr Cymraeg, nifer o gymdeithasau Cymraeg, felly mae yna gymuned fywiog um, wedi bod uh, ers degawdau ac yn sicr ar hyn o bryd o fyfyrwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Uh, ac am hwnni, beth sy'n dangos hwnna gryfau, wrth gwrs, ydy Pant y Celyn, mynd i ail agor uh, mewn uh, y mis Medi, um, a'r er, yr adnoddau, da chi'n gallu gweld mae rhai lluniau y fan hyn, jyst i chi gael syniad um, o'r neuad ansawdd uh, uchel sy'n cael ei hail agor lle sydd yn draddodiadol, wedi bod yn gartref i fyrwyr Cymraeg, um, yn gartref i fyfyrwyr, uh, ond yn sicr yr er adnoddau uchel posib uh, ar gael uh, ym Mhant y Celyn pan fydd o'n ail agor. Felly dyna ni rhywfaint am astudio yn Gymraeg. Beth o ran uh, dysgu yn gyffredinol? Sut mae'r radd yn gweithio os ydych chi'n astudio hanes yn Aberystwyth? Wel, dwi wedi amlinellu fan hyn rhai pethau ynglyn â uh, er, sut fydd eich gradd chi'n gweithio os ydych chi'n astudio um, popeth o fewn yr adran hanes. Um, Mae'r wir rhai pobl yn dewis astudio hanes gyda pwnc arall. Ac os ydych chi'n dewis gwneud hynny, uh, yna i bob pwrpas, byddwch chi'n gwneud hanner beth dwi'n amlinellu uh, i chi rwan. Uh, ond be na i sôn ydy uh, cynllun gradd hanes uh, yn gyffredinol. Um, Dau beth allai bwysleisio am astudio hanes a sut mae'r gradd yn gweithio gyda ni. Yn un peth ydy bod yna ddilyniant, mae'r flwyddyn gyntaf a mae'r ail flwyddyn wedyn yn adeiladu ar y flwyddyn gyntaf, y drydedd flwyddyn yn adeiladu ar yr ail flwyddyn. Beth ydyn ni'n ei wneud ydy cyflwyno rhai sgiliau i chi, cyflwyno chi rhai pethau yn y flwyddyn gyntaf. Wedyn, da chi'n cael cyfle i ddatblygu ac adeiladu'r y sgiliau yna, edrych ar pynciau mewn mwy o fanylder yn yr ail flwyddyn, ac erbyn y drydedd flwyddyn, mi fyddech chi yn mynd ac yn perffeithio y sgiliau yna um, i fod yn haneswyr sydd wir yn sgwennu pethau uh, o lew, sydd wedi datblygu fod yn haneswyr uh, mewn gwirionedd. uh, ac yn datblygu efo'r sgiliau yna, gallwch chi fynd ati wedyn i'w cyflwyno uh, i fyd gwaith. Ond hefyd, rhywbeth arall i bwysleisio ydy um, y modiwl uh, bod yna um, hyblygrwydd hefyd, bod gennych chi cyfle i ddewis. o fewn y cynllun gradd. Uh, rhywbeth sy'n holl o wahanol wrth gwrs i uh, yn yr ysgol lle ydych chi ddim yn cael llawer o ddewis ynglyn â beth ydych chi'n astudio um, a mewn nifer o brifysgolion efallai chewch chi ddim llawer o ddewis. Ond yn Aberystwyth, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod chi'n cael y dewis yna, amrywiaeth o fodiwle, fel bod chi'n gallu dewis beth mae gennych chi ddiddordeb yn efo. Uh, fel bod chi yn gallu dilyn eich diddordebau eich hun o fewn y radd hefyd. Felly, um, fel y gwelwch chi yn y flwyddyn gyntaf, um, da ni wedi nodi fan hyn, mae yna rhai modiwlau craidd, mae rhaid i chi wneud, yna i egluro beth ydyn nhw'n fwy manwl mewn munud, uh, ond wedyn mae yna fodiwlau arolwg i chi. Yn yr ail flwyddyn, mae yna nifer o ddewisiadau, a nifer o ddewisiadau hefyd yn y drydedd flwyddyn. Ac air rwan drwy bob un o'r blynyddoedd yna um, yn ei tro. Felly dyma i chi uh, ddarlun o'r blwyddyn gyntaf, flwyddyn nesaf, felly 2020, uh, 2021. Dyma i chi uh, sut fydd y flwyddyn gyntaf yn edrych. Felly yn um, semester 1, felly rhwng mis Medi uh, a mis Ionor fel arfer yn semester 1, um, mae'r dyma'r modiwle sydd ar gael yn gym, uh, i chi fel myfyrwyr. Um, Modiwl cyntaf ef Modiwl Craidd Cyflwyno Hanes yn helpu chi ddatblygu'r sgiliau yna i sefydlu, i ymgartrefu o fewn prifysgol. Pa adnoddau newydd sydd ar gael i chi? Be da ni'n disgwyl yn eich traethodau chi? Pa sgiliau ychwanegol yda ni'n disgwyl i chi eu datblygu? Helpu chi sefydlu, wneud y cam yna o fod yn fyfyrwyr ysgol i fod yn fyfyrwyr prifysgol. Ac wedyn, be dan ni'n neud ydy, mae gynnon ni gyfres o fodiwlau arolwg sydd yn cyflwyno chi um, i pethau gwahanol ydy ni wedi dysgu, cyfnodau gwahanol, themau gwahanol, y gallwch chi wedyn dewis i gwneud yma mwy o fanylder yn yr ail neu'r trydedd flwyddyn. Felly yn semester 1, Mae yna uh, fodiwl ar hanes Cymru um, rhwng 1250 a 1810. Ac wedyn mae yna fodiwlau sy'n cyflwyno cyfnodau gwahanol. Felly gallwch chi ddewis a ydych chi eisiau cael cyflwyniad i'r uh, y ddau fodiwl yma'n Saesneg, Medieval and Early Modern Britain and Europe, uh, felly hanes um, Prydanig Ewrop rhwng 1000 a 1800, neu The Modern World, felly am y uh, 1789 i'r presennol. Wedyn y semester dau, uh, mae'r modiwlau gwahanol ar gael i chi. Uh, modiwl newydd ydy'r modiwl craidd y semester dau, cydio mewn hanes, lle dyn ni, fel uh, eich darlithwyr chi, yn rhoi cyflwyniad i chi i ffynonellau dyn ni'n defnyddio, helpu chi ddatblygu cael y sgiliau yna i ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol Ond dych chi hefyd yn cael cyfle i weld be dan ni'n wneud yn ein gwaith ni fel haneswyr, yn manteisio yn ar- bod ni yn arbenigwyr yn y meysydd yna. A wedyn cyflwyniad i the i'r thema Ewrop a'r byd, um, perthynas rhwng Ewrop a gweddill y byd dros y mil flynyddoedd dwytha, ac wedyn cyflwyniad i hanes Cymru yn y ddau gan mlynedd um, diwetha. Wedyn, fel oedden ni'n deud, mae'r um, gradd yr ail flwyddyn yn adeiladu ar y flwyddyn gyntaf. Um, ac o'n i'n sôn gynt bod yna nifer o ddewisiadau, wel, mi fellwch chi weld hynny'n glir o'r rhestr uh, dwi wedi nodi yn fan hyn. Dyma i chi rai o'r modiwlau uh, opsiwn ydyn ni'n ei cynnig i fyfyrwyr yr ail a'r drydydd flwyddyn yn yr adran. Rwy'n mae modiwlau newid pob blwyddyn, um, mi fydd, fydd yr un yn dewis ddim pob blwyddyn, ond mae rhain i gyd yn fodiwlau da ni'n cynnig uh, i'n myfyrwyr uh, rhyw flwyddyn neu gilydd. Mae yna fwy ohonyn nhw, jyst syniad i chi, uh, sydd yn fan hyn. Os oes gennych chi fwy ddiddordeb, gellwch chi uh, fynd ar ein gwefan ni um, a ffendio uh, mwy o fanylion am y modiwlau yma. Ond yn yr ail flwyddyn mae cyfle chi am ddewis a meddwl wel pa beth sydd gen i ddiddordeb yno fo. Ella yn y flwyddyn gynta, da chi wedi ffeindio bod gennych chi wir ddiddordeb mewn hanes um, hanes Asia neu hanes um, yr oesoedd canol uh, neu hanes y Tuduriaid ac yn y blaen. Felly gallwch chi fynd a dewis astudio nhw mewn mwy o fanylder yn y flwyddyn, yn yr ail flwyddyn ac wedyn yn y drydedd flwyddyn. A mae'r modiwl yma yn adlewyrchu beth ydy arbenigedd uh, y staff. Felly fel gwelwch chi ar y rhestr yma, uh, rhai modiwlau opsiwn sy'n ar gael yn Gymraeg, Rhyfel Cartref America, Cymru a'r Normaniaid Hyd Glyn Dŵr, Cymru'r Tuduriaid, Cymdeithas Cymru Fodern, um, Ymerodraethau Prydain a Ffrainc, uh, felly rhai enghreifftiau i chi. Um, Yn Saesneg, Knighted and Chivalry in High Medieval uh, England, um, The Tudors, Atlantic World, Modern Japan, Weimar Germany, Victorians, felly nifer o ddewisiadau i chi yn fanna. Modiwls craidd uh, yn yr ail flwyddyn ydy modiwl rhenw llunio hanes, lle da ni'n cyflwyno chi syniadau haneswyr a sut maen nhw wedi newid uh, dros y degawdau. Ond modd math gwahanol o fodiwl da ni'n cynnig i chi yn yr ail flwyddyn ydy modiwl sgiliau, lle da chi'n cael cyflwyniad, uh, chi'n dewis un o'r modiwlau yna, maen nhw'n cael eu dewis, um, maen nhw'n cael eu dysgu mewn grwpiau bach, a da chi'n cael dewis um, pa ffynhonnell ydych chi eisiau edrych yn efo mewn mwy o fanylder. Uh, felly mae yna rhain Gymraeg, er enghraifft, edrych ar reithiau a caneuon y media hawliau sifil yn America, neu edrych ar farddoniaeth uh, Cymraeg o'r Isydd Canol uh, fel ffynhonell. Neu mae dwi wedi rhoi amrywiaeth o ddewis i chi yn Saesneg hefyd um, yn fanna, edrych ar propo, uh, posteri propaganda, uh, edrych ar chwedloniaeth, edrych ar uh, arddangosfeydd, fel ffynonellau gwahanol. Felly dyna sy'n digwydd yn yr ail flwyddyn, yn fwy manwl yn adeiladu ar y flwyddyn gyntaf. Ond eto, pwysleisio i chi fanna y dewis sydd ar gael i chi. Ac wedyn yn y drydedd flwyddyn, eto mae cyfle i chi wneud um, modiwlau um, opsiwn. Dwi wedi rhoi yr un un rhestr jyst i ddangos i chi yn fanna o fodiwlau opsiwn. Um, ond da chi'n mynd eto mwyn i fwy o fanylder, dyma pryd da chi wir yn disgleirio fel haneswyr yn y drydedd flwyddyn, pan da chi'n cael cyfle i wneud traethawd estynedig, lle deg i ddeuddeg mil o eiriau ar bwnc o'ch dewis chi. Nawn ni helpu chi i wneud dewis, ond chi sy'n cael dewis beth ydych chi wir eisiau arbenigo arno fo fel hanesydd. Ac hefyd, be sy'n digwydd yn y drydedd flwyddyn ydy math o fodiwl sydd yn mynd yn fwy manwl eto. Pwnc arbennig um, sydd yn golygu bod yr hanesydd sydd yn ei ddysgu fo o'ch darlithydd chi, dyma wir y maes maen nhw'n gweithio arno fo, a da chi'n cael cyfle i drafod, i ddatblygu syniadau yn y pwnc gyda yr hanesydd yna. Felly dyna chi nifer o enghreifftiau, dwi wedi nodi rhai yn Saesneg yna, fel am rhyfel Fietna, uh, Vietnam, am y Trydydd Reich, um, am yr diwygio protestannaidd yn Lloegr ac yn y blaen, neu yn Gymraeg, um, bywyd a gwaith y meysydd glo Prydain, uh, neu fel mae'n digwydd mae'n dwi'n ddysgu'n fan, uh, milwyr, myfyrwyr a masnachwyr teithio a symudedd yn Ewrop ganoloesol. Uh, yn arbenigedd i ydy edrych ar Gymru uh, yn teithio uh, yn Ewrop uh, yn ystod yr oesoedd canol. Felly, um, mae'r modiwl y fanna, da ni'n edrych ar deithio symud yn ystod Ewrop yn yr oesoedd canol um, er mwyn dod i um, chi wir yn wedyn edrych ar y ffynonellau a'r syniadau i helpu fi hyd yn oed i ddatblygu syniadau wrth i ni drafod yn fanna. Um, felly, jyst i bwysleisio, trwy fynd drwy'r gradd felly, da chi'n mynd yn fwy arbenigol, da chi'n adeiladu o'r flwyddyn gyntaf i'r ail flwyddyn, datblygu sgiliau sydd yn eich troi chi mewn i haneswyr gwirioneddol, uh, ond hefyd yr hyblygrwydd i chi gael dewis beth ydych chi eisiau astudio, pa bynciau, pa gyfnodau da chi eisiau edrych arnyn nhw mewn fwy o fanylder. Mae'r hyblygrwydd yna i chi gael dewis.

yn fanna. Felly, uh, croeso i chi i gysylltu os ydych chi eisiau gwybod mwy.